Eşref Şemiyzade, Aslıhan. Poema, destan. Anam, babam dedirtmey zavallını qorqutıp, açıq qalğan aranıñ ortasına oturtıp, daşçılarğa buyura, keniş divar urmağa, tiri, sap-sağ adamğa taştan tabut qurmağa. Qaynağalar eralmay iç bu işniñ aslına, utanalar baqmağa kelinleri aslığa. Şeyh ise bu pıtraqlı işten emiş qıynalıp, zametine emirden eli altın aq alıp, oqup ketüv aldından, Bir qaç süre beralah şagirdinen birlikte qomşu köyge yol ala. Faqırlıq yaman şey, siñlim, eñ tuvğanıñ yad bulur. Yañğızlıq yaman şey, siñlim, doğru sözüñ mat bulur. Temir hanıñ delirip ökürüklemesinden, titis çıray şegirdiniñ cekiriklemesinden esin coyğan Aslıhan kelip tez-tez özüne, baqa yırtıq haftanı, sıdırılğan tizine, dökmeleri üzülgen köksün örtüp, doğrulap, olup keçken şeylerni birley-birley hatırlap, Size ğarıp bu işte bir dubara olğanın, turğan yerde bu müdhiş faciağa qalğanın. Lâkin Aqquy içinde quzğun olğan bu apsın qıs ayaqlı başınen bu rozçıgı ne yapsın? Temir kelir dep tursa, temirinden nişan yoq. Başqasına işansa, İşanmağa insan yoq. Çaresizden Aslıhan, deşet sarıp içine, taşçılarğa yalvara, toplap soñki küçüni. Ey, sayğılı ağalar, işke könük aqaylar! Menim kibi qalbi qan, göñlü sönük aqaylar! Canım, Alla ışqına biraz sabır eyleniz! Men ğarıpnıñ soñ nida-feryadını diñleñiz. İşanıñız sözüme, menim iç bir suçum yoq. Ne yapayım, özümni aqlamağa küçüm yoq. Doğdım, östüm, kimsege bir yamanlıq yapmadım, degil adam incitmaq, qırmısqa incitmadım. Meni yaman körgenge, yahşı köznen qaradım. Er yamanda insanlıq, nezaketlik aradım. Lâkin ömür lezzetin endi-endi tatqanda, on gülümniñ birinci gülü endi açqanda, birden balta urdılar fidanıma, neyleyim? İçimdeki dertlerni, ah, kimlerge söyleyim? Ayırdılar yarımdan. Bağrı yanıq anamdan, özegimden üzülip tüşken tatlı balamdan. Endi ecel şerbeti yanaşamda aqqanda, şu ahırğı künümde, şu ahırğı daqqamda, ağalarım, tek bir arz, bir istegim bar sizden, Şunı eda etiñiz, itemeñiz köksümden. Eki dünya qısmeti canlarıñız aqqına, Ömrüñizniñ ziyneti balalarıñız aqqına Qalağan dälâtimni, üstümizde kün barda, Soñ ebediy mekânım şu suvuq taş divarda Qaldırıñız! Balamnı emizmege bir ara. Bir arada közüme. Tışnı körip turmağa. Canım közüm yalvaram ıncıtmañız göñlümni. Soñğılıqta köreyim bahtı qara oğlumnı. Aq süt berip qundaqta öksüz qalğan yavruma soñki kere oqşayım basıp. Ana bağrıma. Aslıhannıñ bütün bu fiyğanını eşitken Emirhannen Ümirhan tesirlenip kerçekten, Ara qalsın qalmasın, Allah emrin tuttıq biz. Şeyh babanıñ aytqanıñ bir qaldırmay küttik biz. Onıñ bu taj mezarda qanatları tez sınar, çıday-çıday zavallı tek bir-eki kün çıdar, dep razılıq bereler taşçılarğa özara, eki dane araçıq qaldırmağa divarda. Qalavcılar boysınıp buyruğına olarnıñ ortasında şu cinli, şu lânetli divarnıñ qaldıralar balasın emizmege bir ara, bir ara da közüne tışnı körüp turmağa. Taşçılarnıñ başlığı eski qıpçaq dinince, atta dedelerimiz adetince, urfince, iç kimsege sezdirmey, baqıp aldı-artına, qoya divar içine tiri meftaq qatına, aslı özü ketirgen aşayt tolu torbanı, taze boza suzilgen qoşqulaq ve filcannı. Şu arada ansızdan kün yarığın taldalap, iyip kele bir bulut, köçkün qardan ormalap, yaşın yaşnap, kol gürlep, de coşıp, de siyreklep, tanda tınğan sel yağmur kene quya çelekep. Sanki dersiñ, yaz tuta, bar tabiat aslığa, bu deşetli ükümge közüyaş töke, tarsıqa. Keçke taba taş mezar tekmil bite. Qalanıp, er kes qayta köyüne, üst-başları sulanıp. Qırda ise tayliyni ilip alıp boynuna, aslı qala paynozı dört taş divar qoynunda. Turayım dese turalmay, yüreyim dese yuralmay. Bunday deşet ölümniñ sebebini bilâlmay, köz ögüne ketirip oğul çığıp ey barsın, bilip qısqa ömürün soñ künleri qalğanın, Ah, ya Rabbim, ya Rabbim, ne etmişim bar menim? Evlâdımdan ayırıp, maña şunça zarmediñ? Ömürdaşım elalım aqayımdan ayırttın, Bağrı yanıq çaresiz anayımdan ayırttın. Barem endi tura tur beybarsımnı körgence, Yaş canımnı qıymay tur Temir hanım kelgence. Temir, qozum, qaydasen, kel arslanım yanıma. Bax, duşmanlar ne dayın qast ettiler canıma. Qurtar aciz aslıñnı bu cebirden, azardan, Çıqar onı şu qorqunç, şu qaranlıq mezardan, dep qayğırıp Aslıhan özün özü tutalmay, ökelinip köp ağlay közyaşını yutalmay, Ümütleri qırq parça ola çılğın yalqınday. Ayu dağğa urulup, parçalanğan tolqunday. Yağmur tina, kün qona, yel eksilte suratın, gece caya etrafqa qurşun tüslü qanatın, suvuq ölüm tınçlığı ene birden er yerge. Aslı ğarıp qorqudan bata suvuq qan terge. Töpe saçı tiklene, eki kozı alara, Qara qunduz saçları da degende çalara. Bu deşetke tözalmay yüreçigi sıqıla, Şay oturğan yerinde esi kete, yıqıla. Evde ise anası yoldan almay kozını, İçi-bağrı dert tolu bekley tura qızını. Avan yağmur sakinley, üyle ava, Qızı yoq. Aqşam ola, olardan kene ızım-sezim yoq. Şaşqanından zavallı qolğa alıp beybarsnı, baraq qudalarına, sorap temirqanlarnı. Emir ölüp uyqudan qalğan emiş serilip, qartnı körip eşikke turqqan. Çıqa kerilip. Siz, qudapçım, qaytıñız, iç raatsız olmañız. Olarğa dep boş yerde uyquñızdan qalmañız, olar anda ekevi. Bekçilikke qalğanlar. Şerm ayağa tükürip, qıyır-çıyır olğanlar. Qızçığınız yüzüniñ perdesini taşlağan. Halq ögünde kimnendir qancıqlanıp başlağan. Qısayaqlı başıma ne ayıp ta ne ayıp, bunı sizge aytaman, yüregimden muğayıp, dep şart qapay qapısın Quda nasıl o günde? Qart iftira degence kirip kete evine. Canğızğa cala köp bolır, qoruqçısı yoq bolır, qayda barsa bayğuşnıñ eşitkeni oq bolır. Ana miskin ne yapsın, yana, küye, öküne. Başın alıp aşağı qaytıp kele evine. Emçek istep ağlağan torunçığın zar-zornen tınçlandıra kül-kömeç çaynap berip ağzınen. Özü ise qan ağlay bu dünyanıñ qahrine, iç raatlıq körmeycek ekenim dep ömrümde. Kün batıda yorğun ay qırğa yan başlamazdan, Kün doğuşta yanğınday qızarıptan atmazdan sarıp ala yavaştan torunçuğın qoluna, tüşe ana poynuzı Qartal qaya yoluna. Çamur demiy, suv demiy, bata-çoma qaqlarğa, kete ğarıp indemiy qızı ketken yaqlarğa. Küneş doğıp qalğanda yete qaya başına, Ölüp-talıp otura qalamnıñ bir taşına. Qulaq sala, diñlene, eşitmey iç ses-seda, Biçareniñ qorqudan içi, bağrı tolsa da. Daa erte, bir yerde yuqlaydırlar uyatsızlar, Gece bekçi çıqqan soñ, quşlıqqa ce yatsınlar. Dep, zavallı öz göñlün özü alıp turğanda, bala ise uyanıp şınşıy atqan arada, Yuqla, oğlum, öz oğlum, uyanacaq künün bar, büyügen soñ duşmandan alınacaq kinün bar, degen mumlı ayneni kele birden terenden. Özü külüp sevinip ana qalqa yerinden, Aylanayım, qorqmayıp carda yatqan qızımdan, Oğul körüp quvanıp nenni aytqan qızımdan. Oğulçığım, kel tezde sanayçıqqa barayıq, Niçün taşlap kettin dep qulaçığın burayıq. Kel anası, kel, kel, kel, beybarsçıqqa memi ber, kel babası, kel, kel, beybarsçıqqa ciciy ber, dep, aylanıp çıqsa da, ana isar çevresin rastketirip olamay ne qıznı, ne kiyevin. Bilmey ğarıp olarnı. Qızı körmegenini, anasınıñ kelgenin aslı bilmegenini, bilmey ğarip qızınıñ bahtı çoqtan qaytqanın, aynenini Aslıhan özü içün aytqanın. Pek yorulıp, torunın bir kenarğa yatqızıp, elçigine bir kesek tava loqum tutturıp, açuvlanıp, Aslıhan, qaydasız şu qızçığım, dep aytmağa yetişmey, Anayçığım, cançığım! degen çılğın, boğuq ses eşitip öz qatında, Vay, qaydasız, balam! dep çevirilse artına, tüşe birden közüne divarda bir arada aslı örtken gülgüli, aq saçaqlı marama. Qorqup tez-tez tikilse içersine divarnıñ, köre oyuq içinde öz sevimli evlâdın. Qara qunduz saçları qarday ap-aq ağarğan, Qan tamlağan gül yüzü zafran kibi sararğan zavallı vay balam dep kiyik-kiyik bağırıp, iyip kelgen köz yaşın yüregine aqızıp endi-endi barıp bu facianıñ aslına tike eki közüni evlâtçığı aslına. Bar küçünen divarnı eşmek içün uruna beşer pudlıq taşlarnı sıljıtmağa ıdrına, şay ıdrına emişler mabüsler tar zindanda, demir barmaq artında efkârlanğan añlarda. Aslı körüp anasın, Anayçığım, öldim de, Yaş başımnen tiriley mezarıma kirdim de, Ne etmişim bar menim bah alıma, anayım, Tarlıq etti ken dünya evlâdına, anayım, Dep özüniñ ne azap, ne horlıqlar çekkenin, Temir hannıñ delirip başın alıp ketkenin, Şeyhniñ ise cadı dep cekiriklep turğanın, çolpanlarnıñ bu işte parmaqları olğanın birer-birer añlata ağlay-ağlay zavallı, er sözünen daa pek şaşmalatıp ananı. Bugün endi sayılı saatlerim qalğanda, açköz ecel pancasın boğazıma salğanda pek isteymen anayım bebiyimni körmege, yüzlerimni onıñ pak tençigine sürmege. Bir pana razılıq rizalığı yavruma soñki kere basmağa suvuy atqan bağrıma. Eki dünya aqqı çün bir şey etip balamnı tez-tez aldırt anaim, dep yalvara zavallı ana ğarıp örsenlep sözlerine qızınıñ alıp kelip yatqızğan yerçiginden torunıñ Beybarsımnı men kimge taşlar edim qızçığım, bebiyimni özümnen alıp keldim qızçığım, dep balanı uzata Aslıhanğa teşikten. Sanki dersiñ, qabirge avuştıra beşikten. Er ananı özüne tabi etken padişa çoçaytırıp ağızın anasına yapışa. Qayda qaldın degenday ağlamsırap yutqunıp kökregini suura, urtun sütke toldurıp. Bilmey sabiy ne kibi facia yüz bergenin, anasını şu bugün soñki sefer körgenin. Toyurğan soñ qarnını erkelene-eglene anasına köz tikip öz tilinde söylene, aslı ğarip yanıqtan özün özü tutalmay ökelenip ep ağlay közyaşını yutalmay oqşay öpe oğlunıñ qara kömür közlerin tatiylerin çompurin çapiylerin yüzlerin ana ise ne yapsın zornen tutıp özüni o bu aytıp göñlüni almaq istey qızınıñ Aslı qızım, sabır et, al özüñni eline, Sabır tübü sarı altın, bahtıñ küler kene de, Yalvar, yalqar Allahqa, ah keremdir, eşitir, Özün sezmey qalırsıñ, imdadına yetişir, Ah, ya Rabbim, ya Rabbim, ne deycegim bilmeyim, Bunday müşkül işiñniñ manasına ermeyim, Yoqmı Rabbim bir insan evlâdımnı qurtarsın, Yoqmı bir can aslımnı bu zindandan çıqarsın. Temir balam, qaydasıñ? Kel, qurtar öz aslımnı, Bağrı yanıp kül olğan eki közlü yaşlıñnı. Sen yarattın, ilâyim, endi özün yarlığa, Aqşam turkan qapısın şart urmadı qırlığa. Ah, o Kahpe kelinler özlerinden bulsınlar, Yavur qızı yavurlar daim qısır qalsınlar. Bu belâlar cemisi tek olarnıñ tepmesi. Küncülikniñ belâsı, zeir yürek etmesi. Sağ yanından ötkenler sol yanından ötmesin, seni cadı degenler muradına yetmesin, dep biçare ökünip, ağlay-sızlay qarğana, qızçığınıñ oğursız taqdirine zarlana. Aslı diñlep oturıp, anasınıñ taqmağın maramasınıñ ucunen silip közüñ yaşların, Anayçığım, cançığım, tut özüñni, ağlama. Nafli yerde ülkünip, iç kimseni qarğama. Dünya degen cefa eken. Yahşılarğa cürüm yoq. Dünya degen sefa eken. Yamanlarğa ölüm yoq. Oylanda baq, anayım, seni söger sıqarlar, sen ağzıñnen quş tutsan, olar aqlı çıqarlar. Öylelerge aşalıq kerem ise, anayım, barsın olar yaşasın. Menim ise anayım közyaşday pak qalbimnen Ömürdaşım Temirim ile birge keçirgen şu eki yıl ömürim öylelerniñ elli yıl ömürinden evlâdır. Bu saf sevgim menim içün em taqdir, em Mevlâdır. Canım anay, egilip baqsa qoçanayıma, keyiflenip baq nedayin yuqlap qaldı aldımda. Ah, özümniñ çippiyim, tomalaçım, tompaçım, Dar dünyada birden bir baxtım menim, quvançım! Dep yürekten cılmayıp, töben alıp başını, Qulağına qıstırıp sütday beyaz saçını, Yorğunlıqtan, asaptan. Taş divarğa yaslanıp, yuqlap qala özüniñ şenligine hoşlanıp. Vaqtı ile Neronlar, Borcialar kününde, iç bir suçsız, günasız, gizli sudlar ögünde, ömürlik, sers zindanğa Mahküm olğan köleler kameralar içinde şaifçeñlene ekenler. Bala yuqlay, kim bile, neler körip tüşünde, qayda böyle qayğısız uyqu esli kişige? Aslı yuqlay, yuqlaymı? Yoqsa soñki kününde ükm kesimi ölümge öz vicdanı ögünde sevgisiniñ ölümden küçlüligin körsetip, qısqa insan ömrüniñ içligini is etip. Ana ise daa pek telâşlanıp örsenlep. Bu mislsiz deşetli faciadan sersemlep, yüregini qaplağan accılarğa tözalmay, baqıp tura aradan qızçığına, köz almay, eyecandan, qorqudan tolup-taşa kükregi. Ay gidesen, muqaddes. Çalğın ana yüregi. Ana, bala ekisi bir-birine qavuşıp, ölü kibi yuqlaylar, tar qabirde tapışıp. Bir maalde kün qızıp, öyle köpten avğanda, bala açıp közlerin, ağlayım dep turğanda, birden yaman abdırap, aslıqanda uyana, Oğulçığın yanında körip içten quvana, Şay quvanşa turğanlar bu yalancı dünyada, Qozulu qoy, toqlılar aydalğanda boyunağa. Basa kene bağrına aslı masum balasın, Bu levqanı tasvirge, söznü qaydan alasın? Canım qızım, şay etip öz-özüni qıynama, bir şeyler qap, boza iç, sağılığıñnen oynama. Men barırım şimdiçik köy halqına aytmağa, cıyıp qomşu qıymetni tez-tez mında qaytmağa. Belki şeyhniñ ükmünden qorqmağanlar tapılır, bir-ekisi bu savap işke belki qatılır, üç-dört aqay belsenip qızım işke tüşseler, da degende leskernen taş-divarnı eşerler. Günâ vebal deseler, günaları boynuma, tap bolmasa, men özüm eşerim şu alımda. Sabır etsen, al olur, er müşküle muradın, Temirqanda yetişip kelir bugün evlâdım, dep özü de işanmay aytqanına özüniñ, ana ğarip özünce göñlün ala qızınıñ. Bu dünyada canını bereyatqan balaña, öleyatqan dostuna ya da tuvğan babaña, Maşşalañ bar bugün, dep yalan aytıp yüzüne, Göñlün almaq şart eken, baqıp turıp közüne. Aslı berip biybarsın bitasınıñ qoluna, Baqıp toymay cılmayıp anasına, oğluna, Aytqanlarıñ pek doğru, anayçığım, añlayman, Şunıñ içün neyleyim, ümütimi coymayman, Sizler endi qaytıñız, yoruldıñız pek yaman, özüñizni saqlañız belâlardan, qazadan. Tiri öksüz balama pek ihtiyat ol, anam. Özüñe de pek muhayt, pek muhayt, sağt bol, anam. Ölüm ketim dünyası, baştan aştı ğam derdim. Bugün barsıñ, yarın yoq, endigi men ne derdim? Ömür berdiñ, qut berdiñ, anayçığım, elâl et. Kökregiñden süt berdiñ, emgen sütüm, elâl et. Ber oğlumnı bir daa soñğulıqta oqşayım. Öz elimnen qundaqlap, anay, saña. Taşlayım. Ana bayğuş ğızından alalmayıp közüni torunçığın uzatıp, zornen tutıp özüni, Ömür berdim, qut berdim, elâl bolsun, qızçığım! Kökregimden sut berdim, elâl olsun, qızçığım! dep qızına elâllıq, Mecbur ola bermege. Candan tatlı balasın soñ kününi körmege. Aslı ise oğlunı öpip, oqşap, ardaqlap, aq süt berip, toydurıp, öz elinen qundaqlap, ağlay-ağlay qaytara bitasına balasın, sıqıp, öpip uzanğan ellerini anasın. Ana kete şaşmalap, yanğan otqa qabınıp, ayaq basqan yerini közü körmey abınıp, çağırmağa köy halqın qartal qaya başına, medet istep qalbiniñ parçacığı Aslığa. Ah, qartana, qartana, ne de saf dil ekensiz! O fanatiki asırda kimden medet isteysiz? Ah, kün qonmağaydı da, ümütler solmağaydı, Ah, geceniñ zulmeti yarıqnı boğmağaydı. Ğarip ana balanen ağlay-ağlay qaytqan soñ, Yorğun küneş ufuqta ölip-talıp batqan soñ, Qırlar, dağlar qap-qara ferecege bürüne, Bar kâinat aslığa daat Tez körüne. Qorqusından köz yumıp tura, qatıp keliday, seze özün tabutta közün açqan ölüday. Qaş qarardı degende bu qorqunıñ üstüne peyda ola bir puğu taş divarnıñ üstünde. Ağlay, küle, miyavlay, qanat qaqa kürsüne, daa yaman dert qatıp aslı qannıñ derdine. Etrafında ise rızq qıdırıqlap özüne, parıldatıp közlerin. Aç şaqallar gezine. Bu deşetler az kibi, ay yarığın taldalap, kele qara bulutlar ajderhaday ormalap, yaşın-yaşınay, kök gürley, şatır-şutır opqanday, saba tınğan sel-yağmur quya afat-tufanday. Aslı artıq buz-bütün küç-taqattan kesilip, bata suvuq qan-terge ne yergedir eşilip, Soñ küçünen, Anayım, anayçığım, elvida! Alp arslanım, merdanem, Temir hanım, elvida! Özegimden üzülip tüşken oğlum, elvida! Az oqşap, çoq horlanğan qısqa ömrüm, elvida! Balaçığım, balam, dep eki közü yaş tolup, yutqunmağa yetişmey, qatıp qala. taş bolıp. Dağ artında dağlar bar, yıl artında yıllar bar, dünyada biz bilmegen nice-nice allar bar. Yolum tüşip ötken yıl Yavuz dere yağında, göñlüm coştı çıqmağa Qadim Almaz dağında. Pek arzılap gezmege, bu sihirli diyarnı öz közümnen körmege, meşur közyaş divarnı, kiyik, sañrav qırlarğa yatqızılğan taş yoldan, çıqtıq yolğa Volgada, ayaqdaşım Nazımma. Biznen ötip Kökqaya, asma köprü yanından, yetip keldik quşluqta Almaz dağı yanına. Almaz, Almaz, er yağı, tüpsüz dere, tik carlar, Uçurımlar, qobalar, qarabeler, mezarlar, er taşında bir destan, er köyünde facia. Yer yüzünde barmıken böyle bir yer aceba? Bin yaşarlıq eminler, qarağaçlar, cıdalar birer tilsiz şaattay insiz-tinsiz turalar. Er adımda çoqraqlar, özençikler şırılday, sarp qayalar tübünde şelâleler şırılday. Maşinanı bıraqıp, cayav yürip bayağı ölip-talıp ahırı kördik qartal qayanı. Taqan-tuqan ekimiz carğa taba tırmaştıq, çırmavıqqa tikenge sarmaşıqtay çırmaştıq. Çoqqa barmay ögümde peyda oldı bir divar, Yüregimni qan etken közyaş divar, taş divar. Yelniñ, künniñ küçünen köp yerleri omrağan, Çevre-çetin qıcıtqan, deli midan orağan, Yeşil yosun qaplağan bu taşlarnıñ arasın Sanki dersiñ asırlar O çüktürgen yarası. Eyecandan közümni tikip qaldım divarğa, coşıp-taşıp yaslandım aslı yatqan mezarğa. Eleslenip qarasam, taş qabirniñ ögüne qalavcılar qaldırğan araçıqlar körüne. Kimdir bu çiftaranı unutmañız duadan dep çaqılnen qapatıp, aq balçıqnen sulağan. Şimdi de çam saqızday tura-tura cıyılıp, bir aradan sut tamlay yavaş-yavaş iyılıp, Digerinden büllürday sızılıp tura közyaşı, analarnıñ ebediy qurumağan közyaşı. Şunıñçün bu isarğa közyaş divar degenler. Nice asır tillerde destan etip kelgenler. Oquyıcım, işte bu közyaş divar aqqında işitkenim, körgenim tek şu qadar, bahtıña. Barıp da çoq bilgende, vay, soñ seniñ alıña, qalır ediñ çıqalmay destanımnıñ soñuna. Eger körmek istesen divarnı öz közüñnen, barıp kelmek küç degil o yerlerge özüñe. Tek barğan soñ o yerde bu facia aqqında söz açılsa divarnı qoruğan köy qartına, Bu tamlağan süt degil, kireçli suv, baq ata, dep kelişir kelişmez satsan çeşit safsata, o qartçıqnıñ indinde senden yaman tapılmaz. Eleminden, qahrinden yumğan ağzı açılmaz. Dime qartqa, acayip tarihıñnı yaşatsın, qatıp qalğan qalplerni destanıñnen yımşatsın. Barsın bu közyaş divarda parlaq yıllar ögünde, yañı ayat quray atqan yaş nesilge bugünde mazlum Şarqnıñ iniltisın, faqırlarnıñ qullığın, eski Şarq qız-qadınnıñ, Çekken zulum horluğın hatırlatqan eykel olsun, suvu bitmez punarday, per Laşezde kommunarlar hurşunlanğan divarday. Poemamnı tügetip noqta qoydım bu yerde. Elâl olsun emegim, oquyıcım sizlerge. Körüşkence bir daa. Qal tendürist, selâmet. Sen de maña öz emek, öz aqqıñnı elâl et.